Manameloka tanteraka ny fihetsika feno herisetra sy fitsanam-bahoaka izay nataon'ireo mponina tany Vohemar ny eo anivon'ny polisim-pirenena ka nilaza fa tsy maintsy hisy ny fandraisana andraikitra ataon'izy ireo mba hamerenana ny filaminana any an-toerana. Eo ihany koa ny tsy hiverenany hitranga toy ireny intsony. Raha tsiahivina moa dia may nodoran'ny fokonolona ny biraon'ny polisy tany an-toerana. ary saika nataon'ireo mponina takalon'aina ny adjoint commissaire tao Vohemar vokatr'ilay tranga tsy fandriampahalemana izay nahafatesana mpitondra taxi-moto ny faran'ny herinandro lasa teo. Eto izahay dia manamafy, tena manamafy fa tsy azo ekena velively ny herisetra, ny fitsaram-bahoaka, ny fihetsika mihoa-papana. toy ilay nitranga tany Vohemar, handray andraikitra amin'ny polisim-pirenena ary tena manameloka tanteraka ireo fihetsika fa indrindra ny fikasana hanohitohana ny mpitandro filaminana izay efa mahafoy ny ainy andro aman'alina, tsy mandry andro, tsy mandry alina ary ihany koa ny fanafihana ny kaomisarià izay nataon'ireo olona noho ny hatezerana satria tendrom-po. Tsy mba namana. Fandikan-dalàna tanteraka izany ary fanimbazimbana mivantana ihany koa ny fahefam-panjakana. Hisy mazava ho azy ary hentitra ny fanenjehana ara-pitsarana sy araky ny lalàna manoloana an'izany zavatra nitranga tany Vohemar izany. Manoloana iny toe-javatra iny ihany koa dia vonona tanteraka ny mpitandro filaminana ary mankahery tanteraka ireo mpiara-miasa. izay rahalahinay, zandrinay, ray aman-dreninay izay efa tsy mitandro hasasarana manao an'izany asa fitandromana ny filaminana izany. Vonona tanteraka izay ray aman-drenin'izy ireo, lehiben'izy ireo mivantana, ny hankahery azy, ny hanohana azy amin'ny asany amin'ny fomba ahoana na an-kolaka na mivantana. Efa napetraka ny fepetra fanamafisana ny fiarovana ny ain'izy ireo sy fiarovana ny ain'olona sy fananany mba hisorohana ny fihanaky ny herisetra. Tsy hamerenana haingana ny filaminana any an-toerana. Raha mahakasika kosa ilay raharaha fisamborana tanora mpitolona tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo dia fantatra izao fa mbola tazom ao amin'ny brigade criminelle anaovana fanadihadiana halal i Herzou sy nomena Ratoka Ifanody kosa ny roa izay voasambotra niaraka tamin'izy ireo. Manoloana ny vaovao miely amin'ny tambajotra sosialy sy ny resaka mikasika ny fahaverezan'olona voalaza fa mpiambana ao anivon'ny Zenz, Dia manao izao fanambarana izao ny polisim-pirenena, Voalohany, marihako fa efatra no voasambotra ary natao fanadihadiana eo anivon'ny brigade kriminely ny telo ambin'ny folo avril mille neuf deux mille vingt six. Araky ny fepetra ara-dalàna mifehy ny fanadihadiana amin'ny fanajana ny zon'olombelona, sy ny maha izy azy ireo tsirairay avy. Taorian'ny fanadihadiana dia nalefa nody ny anankiroa ary mbola hisy dingana manaraka ho toy ny fanadihadiana noho ny trangam-pahasalamana izay tsy nifandraika velively araka ny nampitain'ireo mpanely vaovao tsy marina fa nisy fikasihan-tanana natao tamin'izy ireo. Fahatelo. Mbola misy kosa ireo olona hafa izay mbola voatazona ao fa noho ny tsiambaratelo mifehy ny fanadihadiana, haintsika loatra fa izany ny procedure izay voafaritra ao anatin'ny paika abiheloka code de procedure pénale dia mbola misy ny tsiambaratelo ao fanadihadiana tsy afaka amboraka ato avokoa. fa mbola voatazona ao Erisoa sy nomena dia mbola hanaovana fanadihadiana lalina sy mba hisian'ny fanenjehana ho marim-pototra tanteraka dia mbola ao izy mirahalahy ireo. Ny polisim-pirenena ary dia manamafy fa mandritra ny fanatanterahana ny asany dia voahaja tanteraka ny zon'olombelona sy ny fahalalahany tsirairay. Atao araky ny lalàna ny fanadihadiana rehetra, tsy misy herisetra na fampitahorana ampiasaina amin'ireo olona hanaovana ny fanadihadiana. Tsy maintsy ampiharina ny lalàna ho an'ireo mpandika lalàna ka manotonà ny zon'olombelona, hoy nambara ny teo anivon'ny polisim-pirenena, mba ho tombontsoa hisian'ny filaminana ary mba hisian'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa. Nisy moa androany valan-dresaka nataon'ny teo anivon'ny polisim-pirenena mahakasika ilay tranga nisy tany Vohemar sy ireo tanora mpitolona izay nosamborina teto Antananarivo.